Silav hevalno, hûn bi xêr hatin. Em bi derseke din dîsa bi hev re ne. Hevalno em di dersa borî de li ser cinavkên pirsiyarî sekinîn. Bi rastî mijareke gelekî girîng e cinavkên pirsiyarî kî û kê? Ez hêvî dikim ku we temaşe kiriye û Ve feyde jê standiye. Hevalan heke hûn dixwazin ji wê mijarê baştir fêm bikin, ez wekî pêşniyar dibêjim, lêkolînê li ser ergatîfiyê bikin, li ser ergatîfiyê. Heke em ergatîfiyê fêm bikin, em ê mijara cînavkên pirsiyarî kî û kê jî baştir fêm bikin. Em ê di vê dersê de çi bikin hevalno? Em ê di vê dersê de li ser diyarkirina hejmarên navdêran bisekinin, yekjimar, pirjimar, Heye û hene. Heval no heye yekjimar, binêrin li vê derê, heye yekjimar, hene pirjimar. Em ji bo diyarkirina hejmarê navdêran van her du qaliban pir bi kar tînin. Lê belê ji bilî van heval no hinek rêbazên din jî hene ku em Hejmara navdêran nîşan didin. Em çawa nîşan didin? Em bi cînavkan jî hejmara navdêran dikarin nîşan bidin. Em bi veqetandekan jî bi qertafên tewangê, bi lêker û bi hejmaran em hejmarên navdêran nîşan didin hevalno diyar dikin. Em dikarin bi van jî bi van pênc rêbazan jî Hejmarê navdêran diyar bikin. Lê ya ku herî zêde tê tevlihevkirin hevalno ev heye û hene. Ji bilî vê yekê kesên ku nû hînî kurdî dibin, ji tirkî yan jî ji zimanekî din derbasî kurdî dibin, mesela veqetandekan nas nakin, jê fêm nakin, qertafên teangê jê fêm nakin, tevlihev dikin, bi van hejmaran Nizanin nîşan bidin. Em ê di vê dersê de li ser vê yekê bisekinin. Hevalna me got em ê li ser diyarkirina hejmarên navdêran, yekjimar, pirjimar û heye û heneyê bisekinin. Bi rastî wekî min got ev mijareke girîng e lê mijareke yewsa em bejin pir zehmet jî nîne. Ez bawer im hûn ê baştir û zûtir fêm bikin. Tenê hinek tespît hene ez van nîşanê we didim. Lê mijara heye hene teqez divê hûn temaşe bikin ji bo hûn baştir fêm bikin heval û mijarê. Heval û em niha dikarin hejmarên navdêran bi çend rêbazan nîşan bidin. Wekî min rêz kiriye me got yek bi cînavkan ya duyemîn bi veketandekan Ya sêyemîn bi tewangê ya çaremîn em dikarin bi leytgerê hejmarê navdêran nîşan bidin, yek jî bi hejmaran em dikarin hejmaran nîşan bidin. Hevalno em cînavkan de dest pê bikin. Hevalno di zimanê me de gelek cureyên cînavkan hene. Ez niha behsa hemûyan nakim. Çima? Ji ber ku min di Min heta niha derheqê hemû jinakan de min ders çênekirine, min vîdeo çênekirine, loma jî hewce jinake bi rastî em bi cînavkên kesane yên tewandî, cînavkên kesane yên xwerû û bi cînavkên kesandinê hevalno. Em ê lê binêrin ku em hejmarên navdêran çawa destnîşan dikin yan jî diyar dikin. Mesela hevalno li vê derê min got Te got, wî yan jî wê got. Min in heta vê derê herano, heta vê derê yek ji mar ne wisa. Min, te, wî, wê, got. Ev yek ji mar e. Me got, we got, wan got. Binêrin herano, me, we, wan. Me dîsa bi cînavkan me çi kir? Me hejmarên navdêran me nîşan da. Bi cînavkên kesana yên xwerû ez, ez im, tu yî, ew erim. Heta vê derê yekjimar hevalno, lê em ê di vir de cînavkên kesandinê jî em ê bikarbînin, ji bo pirjimariyê bala xwe bidinê, em in, ina vê derê jî pirjimariyê nîşan dide, hûn in, Ina vê derê jî pirjimariyê nîşan dide. Ew in. Ina vê derê jî hevalno pirjimariyê nîşan dide. Cî mijara cînav kan hevalno mijara van her sê cure cînav kan, cînavkên kesane yên xwe rû, cînavkên kesane yên tewandî û cînavkên kesandinê heke hûn nizanin hevalno, heke hûn nizanin we heta niha nedîtiye ev her sê nedîtin ev her sê mijar. Ev di kanalê de hene hûn dikarin peyda bikin temaşe bikin. Em niha li veqetandekan binêrin em bi veqetandekan hejmaran çawa nîşan didin bi veqetandekan Hevala min Heval gava ku em dibêjin hevala min ev aya vê derê veqetandeka binavkirî ye ji bo navdêrên me yek ji mar Yekjimar, Binêrin hevalên Dilşayê, gavak em dibêjin hevalên Dilşayê êna vê derê veqetandeke, aya vê derê jî veqetandeke me got, êna vê derê pirjimariya hevalan nîşan dide û Dilşa jî li vê derê navdêr e, tewya ye. Hevalên Dilşayê. Mesela zarokê min. Biborin zarokê wan. Zarokê wan. Li vê derê jî zarok tewiyayê hevalno li vê derê zayenda zarokê xuya dike. Me dikarî bigota zaroka wan jî. Heke me bigota zaroka wan wê çaxê dibû keçik. Me got zarokê wan bû kirik, lawik, gede. Yani zayenda wê, e, zayenda vê nêre. Hevala heke hûn mijara veqetandeka nizanin hûn dikarin kanalê de temaşe bikin, hûnê baştir jê fehm bikin. Em werin ser qertafên tewangê. Hevala qertafên tewangê bi rastî mijareke wisa zêde tê tevlihevkirin. Heke hûn nizanin disa ev mijar kanalê de heye, teqez divê hûn temaşe bikin. Xwendekaran bişîne. Li vê derê an me Pirjmariya navdêran yanê xwendekaran me nîşan da bi qertefa aneyî. Heval ez yek bi yek kûr nakevim nava mijara qertefan, qertefên tewengê yan jî veqetandekan. Hûn êdî dikarin bikevin kanalê lê temaşe bikin ji bo vîdeo dirêj nebe. Bi rastî ez her carê nikarim van ji we re şîrove bikim ji bo vîdeo dirêj nebe. Keçikê razî ne. Li vê derê hevalan dîsa keçik tewiya qertefa tewengê ê hilda Ev ji vê êyê em fêm dikin ku navdêreke, binêrin keçik navdêreke û yek tenê ye, keçikê razîn e. Heke me pirjimar bikira me yê li vê derê wiha binivîse, a me pêva kira şûna êyê, me bigote keçikan razîn e. Mirov dikare ji bo vê hevalno gelek mînakên din jî bide. Ji bo van jî tenê ez dixwazim bila vîdeo zêde dirêj nebe, ez mantiqê pirjimariyê ji we re dibêjim, hûn dikarin nûmûneyan lê zêde bikin. Li ser ew ê li ser youtubê jî hûn dikarin heval li binê ew ê de şîrove bikin van mijaran lê zêde bikin mesela mînakan hûn dikarin bidin hûn van wekî din çawa bikar tînin heval gavaka em dibêjin xwendekaran bişîne mesela ev em bêjin dema niha ye hûn dikarin demên din de jî bikar bînin min hemû dem li vê derê em nikarin bikar bînin ji ber ku ez dixwazim bila video dirêj nebe Loma, tenê wekî mantiq min ji we re got, em bi lêkerê em çawa nîşan didin, lêker bi lêkerê hevalin binêrin, gava ku em dibêjin heval hatin, binêrin heval hatin, ev ina vê derê pirjmariya navdêran, pirjmariya hevalan nîşanê me dide û nav van hevalan de dibe ku hevalên mêr jî hebin, hevalên jin jî hebin, Bi vî awayî em pirjimariyê nîşan didin. Zarok dilîzin. Binêrin hev an lo. Zarok dilîzin. Dîsa li vê derê navdêr heye, zarok hene û pirjimar e. Ev ina vê derê pirjimariya zarokan nîşan dide. Mesela em dikarin bibêjin mêvan hatin yan jî mêvan tên. Ev ina dawiyê pirjimariya navdêran nîşanê me dide. Ez bawer im we mantiqê vê yekê fêm kir. Hûn dikarin serê xwe de hinekî bifikirin û mînakan lê zêde bikin. Yek ji hevalina em bi hejmaran em bi hejmaran hejmara navdêran nîşan didin diyar dikin. Mesela em bibêjin bîst dar. Ne wisa bîst dar. Bîst dar Çi bûne? Bîst dar hatine çandin yan jî bîst dar hişk bûne. Bîst dar ji me re anîne. Em dikarin wisa bibêjin. Pêncî xebatkar. Pêncî xebatkar. Çi bûye pêncî xebatkaran? Binêrin hejmara wan nîşan de. Pêncî xebatkar ji kar hatine avêtin yan jî pêncî xebatkar dest bi karê xwe kirine. Pênc mamoste, pênc mamoste, çi bûye pênc mamoste yan pênc mamoste dest bi çi kirine, em bibêjin grevê kirine. Pênc mamoste diçin dibistana em bêjin filan filan. Bi vî awayî hevala em hejmaran jî wisa bi kar tînin hejmara navdêran nîşan didin û diyar dikin. Hevala mijara heye û hene. Bi rastî ev zêde nayê zanîn. Tê tevlihevkirin. Gava ku pirjimar be jî heyeyê bikartînin. Carina yekjimar be jî dibêjin heye. Ez dixwazim ev mijar safî bibe. Hevala heye em ji bo yekjimar em bikartînin. Hene ji bo pirjimariyê em bikartînin. Em çawa bikartînin? Gava ku em tenê navdêrekî diyar bikin, em dibêjin Xwişkeke min heye. Min ê rinevala Xwişkeke min heye. Xwişkek tenê. Ji ber vê yekê em heyeyê bikartînin. Birayekî wî heye. Min e negot, xwişkeke min heye, birayekî wî heye. Di baxçeyê me de darek heye. Di baxçeyê me de darek heye. Em nabêjin hene. Ji ber ku darek tenê ye, em dibêjin heye. Mesela xwişkek û birayekî min em ê bibêjin hene. Çima? Em heney divê em bikarbînin pirjimariyê em li vê derê behsa du kesan dikin loma xwişkek û birayekî min hene em nabejin xwişkek û birayekî min heye wê demê ev herdu dibin yek tenê em ji ke em kesekî tenê fehm dikin zimanê me de wisa nîne divê em bibêjin hene. Li navçeya me şeş dibistan hene. Binêrin, Li navçeya me şeş dibistan hene. Evenda em dikarin gelek mînakan li van zêde bikin. Min tenê ji we re mantiqê vê yekê got, ez hêvî dikim ku hatibe fehmkirin. Ê ji bo heyê em dikarin wekî din çi bibêjin, mesela mînakên bibêjin, me got birayekî wê heye. Em dikarin bibêjin, ji bo pirjimariyê. Sed heb pirtûkên min hene. Hene. Sed heb pirtûkên min hene. Yan jî em bibêjin ji bo heyeyê, ji bo yekjimariyê, Pirtûkeke min heye. Ji bo yekjimariyê em dîsa mînak bidin, em ê çi bibêjin? Em ê bibêjin Ji bo heyê em ê bibêjin meteke min heye. Heke du metên min hebûna, min ê bigota du metên min em me yê bigota hene. Wê çaxê me yê hene bi kar baniya, pir ji marê me yê bi kar baniya, me yê bigota hene. Di gundê me de sê kanî Hene, hene. Di taxa me de kaniyek heye. Tenê kaniyek. Hekem behsa kaniyekî, kaniyekê tenê bikin em ê bibêjin heye. Lê heke hejmar pir be em ê bibêjin hene. Hevala em hatin dawiya waneya xwe heta waneyeke din bimînin di xêr û xaşiyê de lê ji bîr nekin bibin aboneyê kanalê